Mifimpa le a fapa kong A hlan lioah hin mifimpa pakhat hi a um. Amah cu khuate pakhat uktu bawi a si. Mi vialte nih cun a lungput le a khuaruah cu an uar tuk i a fimnak cu an ṭihzah tuk hringhran. A bia ngai dingin le fim i chimhter dingin hmunka kip in an panh tawn. Sihmanhsehlaw a fapa cu a tha thu tuk i ih le len lawng rian ah a zal. Bia ṭhaṭha chim len zongah zeihmanh san a hlai lo i a umtu cu a thleng duh lo. Kum a liam i mifimpa fapa caan ṭha hna cu caan nih a liampi thluahmah. A hung upa chinchin i a pa cu a fapa hmailei caan ding kongah a lungre a thei. A hmailei caan ah amah le a chungkhar a zohkhenh khawh hna nakhnga a pa nih cun a fapa cu zeitin maw dik cawnpiak a hau ti cu a ruat. Nikhat cu mifim pa nih cun a fapa cu a auh i a ihnak khaan chungah bia a ruah. Mifim pa nih cun, Ka fapa, atu ah cun ngakchia na si ti lo. Na rian na theih i naa zohkhenh khawh a hau ve cang. Minung nunphung zong na theihthiam a hau. Na hmailei khuasaknak ding ca i timhtuahnak kaan chiahpiakmi in hmuhter ka duh cang. Cu thil na hmuh tikah cun na nun cu aa nuam peng lai i na chan chung lunglawm tein na nung cang lai ti pah in sa le eih zal a pek. Zal cu a hun kau i a lau tuk hringhran. Zal chungah cun thilpuan zun li, khua caan pali cio i hruk eih ding le bungbel tlawmpal le facang tlawmpal tangka tlawmte le mep pakhat a hmuh. Mifimpa nih cun a thawh i, “Mep chungah khan ro umnak ka suai i ro cu hmun pakhat ah ka thuh. Va kawl law va la tuah, tiah a ti. A fapa cu a pa chimhmi nih cun a lung a lawmhter tuk. A thaizing ah cun a fapa cu i ngeih ngai buin ro kawl dingah cun khual tlawn ah aa thawh. Ro umnak phan ding cun hmun hlapi ah tiva tampi tan i tlang tampi lanhtak a hau. Ni tampi a liam bang zarh tampi a liam. Cu bantukin thla tampi zong a liam. A khualtlawnnak lamthluan ah cun mi tampi a ton hna i micheu nih an rak bawmhchanh pah. Micheu nih rawl an pek i micheu nih an inn ah an tlunter. Cu lakah mifir le suam hmang a ton pah hna i mi hlen hmang cheukhat zong a ton pah fawn hna. A kalnak lam ah cun minung nunphung a ṭha le a chia phunkip a ton pah. Khua caan aa thlen i nikhua a ṭhat lo deuh ahcun aa din pah i nikhua a ṭhat tikah a khualtlawn cu a peh ṭhan. Caan saupi hnuah a khualtlawn donghnak hmun cu a phan. Mepi a langh ning ahcun ro cu tlang cheng nawn i thingkung pakhat tangah a um. A phanh le cangka thingkung tang cu cawh hram a thok colh. A cawh i a cawh lengmang ko i a pawng kip zong a thlawk dih cikcek. Sihmanhsehlaw zeihmanh a hmu lo. Ni hnih chung bak din lo cat loin ro cu a kawl. An i thumnak ah cun ba tuk cang kaw kirtak aa tim cang. A pa nih lih a chimh ruangah a thin hung tuk i A pa chalh dingah cun a kir thluahmah. A kir leiah cun a kal lei bantukin khua caan ni le thla aa thlen cu a hmuh ṭhan. Atu belte cu aa din pah i ṭhal caan i pangpar phun kip an par hna le fur khuathiang i va phun kip an tlon len cu lungcim tein a zoh pah. Kawlkili zanlei ni tla cuan ding lawngin hmun khat ah aa din i Ṭhal caan zanlei ni nem hngakkin duhsah tein aa thawn. A rawl kenmi a dih cang tikah sa a pel pah i amah tein rawl kawl a thiam. A thil puantlekmi pawl zong amah tein ṭhit a hun thiam i thli le ruahpi karlak ah umhmun khuar zong a thiam cang. Atu ah cun nika cawlcangh ningin caan rel zong a thiam cang i a khualtlawn lam timtuah zong a thiam tuk cang. Ramlak sahrang lakin iven zong a thiam cang fawn. A kal le i amah bawmtu hna cu a ton ṭhan hna i atu cu an pawngah caan tlawmpal aa din i An rian a bawmh ve hna, zeitlukin a cungah an rak ṭhat ning kha a fiang chinchin. Inn a phak tikah cun inn a chuahtak nakin kum hnih a rak liam cang ti a theih. A pa umnak khaanlei ah cun a kal i, “Ka pa,” tiah a auh. A pa cu a ihnak in a hung tho zokzok i A fapa cu a kuh. Na khualtlawn lam cu zeidah a lawh, ka fapa? Ro cu na hmu maw? tiah a hal. Ka khualtlawnnak cu a nuam tuk ko nain ro cu ka hmu lo. Ka pa ka ngaithiam. Ahodek nih ka phanh hlanah a rak lak ṭheo lai tiah a leh. A fapa bialehnak nih cun a lauter tuk. Ziah tiah cun a cungah a thinhung lo, ngaihthiamtu a hal deuh. Ro cu khaka hmun ah khan a um lo, ka fapa, tiah merh bu tein a hei leh. A fapa nih cun, Ziah khaka hmun ah khan na ka fial ṭung, tiah a hal. Kan chimh ko lai, Sinai na khualtlawnnak lam kongkau ka chim hmasa. A nuam na ti maw? tiah a leh. A fapa nih cun, Nuam tuk cu si hlah ee, ka rak i hnawhnam tuknak kha ka ba tuk. Mi nih ro umnak ka phak hlanah an ka phanh kanh sual lai ti ka phang tuk. Tlang umnak ka phanh hlan kha cu kaa hnawhnam ngaingai. Sihmanhsehlaw ka kir lei tu ah cun nuam ka ti tuk hringhran. Hawi tampi ka ngei i nifatin thilmak tampi ka tong fawn. Thil tampi ka thiam fawn i ramlak i keimah te lawng nun zong ka thiam cang. Thil phun kip ka thiam chap caah ro ka hmu kho lo ti zong kha ka philh dih cu ta, tiah a leh. A pa nih cun, A si hrim ka fapa, na nun kha tinhmi ngei in in hruai ka duh. Sihmanhsehlaw naa tinhmi lawng na zoh ahcun na nun i ro taktak cu na co kho lai lo. Biadik cu nun nih hin tinhmi taktak a rak ngei lo. Kan hmuh tonmi chungin nifatin ṭhan hi a rak biapi deuh, tiah a leh.